Kabisa. Ũhoro mũnene tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mwanake mũkũmenya mũno ũyũ nĩ content creator rĩake nĩ Mbote Njogu. Nĩ ũhoro mũnene kũrĩa gwa TikTok na ica ikuhĩ nĩ tũmuonete atuĩkĩte brand ambassador wa makambuni matiganĩte. Nĩkĩ Mbote eka? Thikĩrĩria haha. Bote Njogu, ta ũrĩa mũĩ, nĩ makuruhanagio na gũgatuĩka nĩ marĩ ndũgũ ya kĩwendo na mũini wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ rĩake nĩ Wanjirũ wa Waya, nĩ merĩga kũhĩtania kahinda gatathiĩte mũno although nĩ macokire magĩcokanwo. Oho mũndũ gwĩtwo Bote Njogu nĩ gũtuĩkaga Nĩmonangagwo na kairĩtu mũkũmenya mũno onako nĩ ũhoro mũnene kũrĩa gwa tiktok rĩako nĩ shiko shicks kũrĩa mũrang'a nĩkuo kwao rĩu thikĩrĩria haha shiko shicks nĩtũramuonaga kũrĩa kwa JCM no matukũ mathiyangĩte tũtiĩrĩga kũmuona na nĩho mũndũ ũgwĩtwo Mbote Njogu arohire thabarĩ kuma kwao Kiambu Ndia arathiĩ nginya mũrang'a kũrora mwendwa wake ahana atĩa. Thutha wa gũkorwo na ihinda rĩega na mwendwa wake na aciari ake ona guka wao, mahinda nĩmarakinyire ma gũcokereria Nairobi na nĩho mamu wa Shiko araugire agĩthuke kĩondo kĩa mũndũ ũgwĩtwo Njogu na nĩho kũrahiũkirwo ikũmbĩ na mũndũ ũgwĩtwo Mbote Njogu arakorwo akĩheo waru ikũnia nuthu. Oho matinatigĩra hau tondũ ona mũgũnda nĩkũratonyirwo. kũrĩa arareheirwo makorobia ma ciringi magana merĩ. Matinatigĩra hau tondũ ona Kĩaga Wanjikũ nĩarahiũkire kũrĩa arareheire mũndũ ũgwĩtwo Mbote gĩcogo kĩgima. Rĩu hau nĩho haro ĩraumire, thikĩrĩria ngohe ici. Thutha wa gũcokereria Nairobi, Mbote Njogu ndanatwara indo ici ciothe gwake mũciĩ, ĩndĩ araciroririe kwa mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Waya. Mũndũ ũgwĩtwo Shikũ e Mũrang'a ndiũĩ aramenyeire kũ, no ũhoro nĩũramũkinyĩire atĩ gĩcogoo kĩrĩa aheanire kĩreka mĩndurũ fridge-inĩ ya Wanjirũ wa waya. Hau nĩho marakara maramwakanire, arona ndangĩkira nacio na arakoria mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa waya haro kũrĩa gwa TikTok. Kũu akinya arakanirwo nĩ marakara na arauga ndarenda ũndũ ũngĩ ĩndĩ arenda gĩcogoo gĩake acoke arĩhwo makorobia make ona waru ũrĩa maraheire Mbote. Mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ arauga atĩ gĩcogoo kĩu maraheanire ona rĩu ngũkũ ciao itirarekia tondũ itingĩhota kũrekia gĩcogoo kĩu gĩtarĩ ho na nĩkĩo arenda acokerio gĩcogoo kĩu o ũrĩa kĩrarĩ na okorwo gũtingĩhotekana atũmĩrwo mbeca icio. tondũ arauga nĩangĩrakendirie magana manana. Mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Waya aihũrĩtwo nĩ kĩeha ona maithori, nĩaramakire mũno tondũ we arauga ndaroĩ atĩ indo ici ciothe Mbote ararutĩte kwa mũndũ ũgwĩtwo Shiko. Hau nĩho arakiugire, we ndaregete na nĩegũkorwo akĩrĩha Wanjikũ kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo kĩratwarirwo mũciĩ wake nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mbote, na akehĩta akauga ndũgũ yake na Mbote ĩkinye mũico tondũ ndangĩhota gũthiĩ na mbere gũtũngio thoni nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mbote na tũmaũndũ tũtũ akoretwo akĩmũkoria, gwakinyĩrĩra nginya nĩmegũcokanĩria mĩario nenda-inĩ na mũndũ ũgwĩtwo Cikũ. Rĩu Shiko nĩ agĩthiĩte na mbere gũthingata atĩ to gĩcogoo gĩake arenda kũrĩhwo ĩndĩ nginya makorobia make na waru ciao macokerio mbeca icio. Reke niĩ nginye hau njoke ngũtige na ga video kao magĩcokanĩria mĩario kũrĩa gwa TikTok nĩgetha wĩyonere ũrĩa kũragĩkorirwo gũgĩthiĩ. ĩĩ onokorwo nĩ cia mũgũnda njambate nginya kuo. Haha kĩrĩa ũkuoya nduthi ya ya seventy mũgĩre hmm mũgĩre kama wewe ni mwana mwanamke mkujie kama wewe ni mwanamke kabisa mkujie. Haya hatirĩ thĩna no

anatuma angĩkorwo indo icio ciũkĩte na kũu kwanyu no mimi ti Eh. ũkage haha ũkanuma ta mwana ta mwana waku niĩ ti niĩ ndagũtunyire wa ũhoro mũnene uma ũcio niĩ reke nginye hau gũtirĩ ũndũ tũkuongerera kana tũrutarute ĩndĩ kĩrĩa tũngĩkũhoya mwĩroreri witũ nĩ wega gũtũraikagĩra video citũ ũhoro ũcio wa gũ subscribe ona gũ share tũrauga nĩ ngatho ona mwena ũrĩa ũngĩ wa tiktok thiĩi kũu na mũtũ follow na mũ like video citũ na ithuĩ tũkũmwĩra no nginya mũtwarĩrie. Niĩ rĩakwa nĩ prof wa Mehemehe QBE qualified by experience harĩa ngũtũra ngwĩraga nĩ ũhoro mũnene.